na mali va ta mali na nkarhi swa hlupha name change ceremony mara ah suka a ku ri ti 28 ta march 2001 loko eh, puffy eh. kumbe puff daddy eh, aka interview a tivisa leswaku se a nga ha swi lavi swa va puffy na va puff daddy u lava ku u lava ku a na ku ri ve na va puffy na va puff daddy kwalahaya se a ku se u lava ku ta tiveka ntsena tanihi p d d ya eh so ivi swi famba a ku ri 2001 hi 2005 a tlhe futhi a ku a na ha swi lavi na leswa swa p eh se sweswi vanhu lola ku va dd bona eh? a ni nga ri ehleketi rito ra yena ku ri torisa leswiya a ni hleketa ri ri dzivenyani ku tlula leswiya ku zanga banga ra tiva ku ye love wa tsundzuka
kambe ne iye iye na na kanye west Ai, ai, ai. wa va veka ka whatsapp group Eh, ya wa yin'we tiva, wa va va na mabulu hi famba Papa, na hundza hi languta Barisilu. swin'wana Amen. all efforts made to involve the private sector, organized labor, the civics, and other community organizations to rebuild our townships khale ka va ri build township ne e khale ka ku vulavuriwa mhaka leyi kahle kahle mhaka kona kambe swin'wana swo ka swi nga vuriwa siku rero bra mina hi loko va karhi va cinca cabinet ya vona siku ra kona um nkokumba nelson mandela hi ti 4 ta april hi 1996 holobye wa eh, timali a tshike ntirho Mhm. ya eh holobye wo sungula wa wa xi- wa xidemokirasi Yeah. ya eh Chris Liebenberg oh yeah yeah Yeah. eh Yeah. so ebe aba a pfariwa hi Derek Keys Mm. eh so kambe twana hi Yeah. siku leri fanaka ra ti 28 ta March 1996 a ku ri loko Trevor Manuel a thoriwa hmm. tanihi holobye wa swa timali leswi endlaka ni vulavula ni karhi ni kangan'wa i mhaka ya ku e-e eh. twana eh. a no sungula tolo eh. ku vona leswaku trevor manuel ya mulungu na mi ni hlama leswi opela na wena me dize ni ze loko ni swi vona leswi va nga swi tsarisa swona ni ya ni ya gugula ni ku eh. ni vula ku a hi sweswi ni vulavula hi nhlonge va yingiseri eh. ni khomeleni eh. ni ku trevor manuel race sombona seriasnami afana serias ane manduku sweswa me
mati va yini va yingiseri va hina eka eka eka website ya matimba va swi tsale hi ku a ku ri loko trevor manuel a thoriwa tanihi holobye wo sungula wa swa timali wa wantima hi ku manuel na ntimayi loyi making it into cabinet i mean there's a there's a sense of a big promotion uh, very excited at being told this i muntima loyi ne
i mukhaladi oh. e a ne i vantima e

me loko u ku lady gaga ndo tsundzuka rhoko ya nyama yena eh Yeah.
ayi uzanga ivanga mani ya a ni karhi ni hlaya loko ni vona ku ri namuntlha hi ta vulavula hi lady gaga ni la ku twisisa hi rhoko leya kahle kahle a ku ri nyama ya mampela eh akunyama ya ntiyiso a ku ri nyama ya mampela a yi yo a ni na hoxiwa. sikola patu zanga swi endla

u bedele leti gaga namuntlha oh yeah papa hamba fika zonka Yeah. sike yona im- i xiluva xa ka balo lexi nga pfuka lexi Eh, i xiluva xona. xexo Eh, xiluva oh justin bieber yena ke Ehe. a ri e-airport hi ti 28 ta march lembe ra 2013 a ri na nkawa Eh. leyi a nyikiwe yona tanihi nyiko kasi va njhani wese la eh so so so va fika le airport va ya hala va ku a yi na permit nkawa leyi eh Se- ya ku va famba na yona Za- se va yi khoma Eh. va n'wi hlayisela yoho a yi siya kwale airport a ya performa a yi a yi kuma loko a vuya mara
Se- i mara biba mara vona papa va afrika dzonga i dipod four ku fana tiri panchini maka tshami loko ri beda siku ra namuntlha mingiseri hi tlanga na wena siku ra wena ka siku ra namuntlha ro velekiwa hi ndlela leyo justin bieber la wena vele famba taka nkawa wa wena wa tiva na righty rhumela voice note veka 0712659860 byako na vona onge xiluva lexi ka balo hi xona ni xi pfukile mani loko ku hi xona eya no xiluva xa ka baloyi hi xona eya no ndzi pfukise xilexi papana
hi vaxi va mina vulavula na musabalo kusuka ka n'wamitwa babanani ri kwala deep truth loko ni langute sesi xiluva baloyi ni vona munhu loyi a nga pfuka a ri kahle mara ku ni n'wi languteni nga ku ku na swo tala a nga le vuhleketeni ni vona hi ku khoma na nhloko so a na swa marhandzu loko ni languta ni vona swi nga ri ku fambeni laha hi swona inkomu um hmm.
eh, ri xile na vaxumi vaxe va mina va nkoka hayi xiluva la n'wi vona xiluva i pfuke kahle mara o va ku hleketeni xiluva ku swa yena swi ta lungha rini ku a nga le ku tirheni wa karhi wa maketa wa karhi wa yisa ti-cv hala na hala se i pfukise sweswo xiluva kha a hleketa ku mara exi hambi ni to yina good friday yaleyi a fane ni ya kaya ni nge he yi kaya hikuva ni na mali a swi le ku fambeni ka swi swa xiluva mi hlangana deni swilungwana swi fasonke avuxeni parula makula nkondo brian nyemazi

u ri so leyi chawuke kusuka ka n'wamatatani loyi xiluva u lo pfuka a hlekete ku ya tseketsela vanhu le ka xiyanimoya he okay Yeah. eh nge ni ya la ka phaphama na munghana Yeah, ya lava nga hi ya teka hlota brand. kona Eh. eh hi swona Wa sweswo vo? okay Eh, wa ingaku ku na ndlala a ku na nchumu ka phapha mana munghana um na vona vunghana a nga a nga hlahluvi swiluva ya ni vona coolman mathewula na ye a nga hlahluvi swiluva okay i mani a nga hlahluva swiluva a nga tlelanga kahle i roni miyambo ka majose a byi ri busy hi dairy milk a byi n'wi vambe bya yesu sweswi hi kona a nga lorhe o a mamisa oh. ndatshemba okay dennis siyadzunisa rikhotso ha khensa swinene ku va u hi nyike update liya ya tournament ya vakokwani ta yi languta bra ya mina ha oh, khensa swinene mhm. okay um i yini swin'wana swi nga kona la ka hashtag phaphama na munghana swa ku vulavula hi xiluva ku hava ne eh, va xichava xiluva okay um jomani ka khakhala i ri munhu wa tintswalo loyi kambe loko wo ta hi swimatsi hmm. u ta wa hi swikosi hikuva a nga swi lavi ku ri munhu a ba xiparapara eka hmm. yena hi mujomani a vulaka sweswo okay um kusuka kona ku na un'wanyana a nga hashtag bra ya mina a hi fani tada xilova

a hi la ku a hi ve- fambi hi yalela a byo yini a ku a hi fambi ya endla yini hi yalela ka hi phaphama vula xifaniso u xi kume njhani e swi lehile khona wa wa tsaka ya mhaka leyi khona iza Eh, a ka ha ri na oh. ndzhaka wa nchumu la Eh, hayi.
pandemic yi hela kwala
u sungula va lexi lo va sungula Let me be seen, I'm not really sure. Ah, wo tla u foroba u tla u hoxa hi wexe. Va ri foroba switina hi swiluva. U rungula mani siku ra namuntlha sisters? Ah, ke siku la ta rungula community ya Papa Mahikwavo, Matigazo, Pateta, Vorodi. Ah!

kusuka le boysons road ku ya le acrown interchange ku ya le cal street kasi loko mi ri edenville nakona ku ve na nghozi le antof east loko mi nge se fika le barbara road ku na tlhwela kusuka kwele edenville road loko mi ri na swin'wana at mi nga na traffic dj soul crusher hashtag am traffic maxelo emeleriwa hi ku nyika ti-maximum temperatures va nga va nga ri maximum okay maximum temperatures eka awara leyiwani vhela rhanga xifundza xa mpumalanga mbomvela 23

va munghana fm makomba ndlela ku nga ri khale ta ku nyika ku ri na nhlokomhaka ta matrends ti yimise ku yini we u ba riqingho a ni ri ku na swinawana na swipimelo
Hey, wenu swa laveka ku kombisa nhlonipho hikokwalaho hi nge timfanelo ti fambisana na vutihlamuleri leswi swi famba emahlweni eka swiyenge swa mabulo sweswo khume nharhu tin'we ti ku vurelani ya nkobo ka munghana le fm makomba ndlela afrika dzonga ndlela le brameka siku ra namuntlha a swi tiva leswaku emagondzweni loko ku ri na mixo mi va mi ku ri na mimovha yo tala hikwalaho ka ku va vanhu va ya emintirhweni a hi swikolo hinkwaswo swi nga pfala Oh, yeah. um kambe van'wanyana vadyondzi a ni khotini swa swikolo swi pfarile ni hlamala loko ni fika gym tolo loko ni hete ku tirha ni fika ni kuma ku ri na switsongwana swa ku tala na vatswari va swona um loko loko loko Loko gym- Eh, loko cinca la tibathroom swo hi buka Eh, eh, Eh, eh. eh. Eh, ivi swi swi vutisa vamakhwa vo swin'wana a wu vi u swi twa swa ku swi vutisa swa ku yini Eh. Eh, mara swi va xi ku buka se xi vutisa makhwa swo swin'wana
i lexi a Aya we khulu wa wena eh so so so so ku ri mali ni tsundzukaka ku a xikolo xi pfarile hi mhaka um byi te byi ta hi hlometela um la tijimi e-e a na tshemba a ni ri na byo byi va byi na xindhawana xa ku fika byi hungasa um haya hi va hungaseni kahle loko hi hungasa na vona ku hala ti-gym swi va swi ri kahle Yeah. ena swi bihanga hi nchumu n'wana loko a ku vonini ku hala ti-bathroom a nga ha tsundzuki loko a huma laha bathroom swa ku vone yini mativa mara i nga tikiseli vatswari un'wana ni tshama loko ngwazi a ri tsonga ka mehe a ni ri na xo bathroom ya vavasati eh. a ku mara n'wana loyi mfana Eh, mara aw. n'wana loyi na yehe xi ri xitsongo Ina. okay a tshike sweswo fundi vundla wa trenda Oh, yeah. J- danny jordan wa trenda Mm. ni vona a ni ri direct a trenda mara kumbe mi ta ndzi pfuna n'wina mi swi vonaka swa ku trendisa hi yini ni le ku hloteni ku sukela ndzi vona timhaka ta khale a ni ti voni ni ta nyuwani swa ku a nga va trendisa yini mara wa trenda mani mm. ya um eh, bra mina eh, eh, xana vaingiseri va ta hi pfuna na wehe u ta hi pfuna swa ku trendisa

Ah, okay eh, a ni ri ni right u trendisa hikuva a nga kumeki ya hi swona leswi vanhu va vulavulaka hi swona hi yena lahawani ya na ku hi mpfhuka a famba ha load shedding ah, ku ku Ya antswa ne? antswanyana eh va ri ya antswa hi mpfhuka ya fambina eh, kumbexani hi ve hi nghena ka loko vulavula hi ku famba hi nghena ka Danny Jordan Ya. se ni Jordan- Je- Danny Jordan vanhu va ri xiphiqo xa Bafana Bafana i Danny ya mm. ngandla e eh, va ri tano va ri wa tiva ku cinciwa vadzaberi ku cinciwa leswi ku cinciwa leswi na leswi eh. ku tshikiwa swiphiqo leswi nga kona mm. vafana vafana loko ka ha ri na bava lava ya va politician va ri tani vanhu i mean i matter va ku loko ka ha ri na bava loya wa politician mm. eh, a vafana vafana a va nga voni nchumu hi ya hi leswi trendisaka danny jordan vanhu va seketelana eka swona mfundi vundla mhm. u ve na interview ya ku leha swinene mm. a hlamusela eh xiyimo xa yena xa rihanyo oh. u ri ku sukela efebruwari lembe leri nga hundza ku kumiwe leswaku u xanisiwa hi cancer oh. ya eh, ku na ya ya Yusuf Yusuf esophagus okay, yeah. because hi mhaka ya ku ku na cancer ya colon wabona swi ku taniya swi ku taniya so ya mm. so eh, hlamusela ku xaniseka ka yena loko a ta swi thumba ku ri na cancer leyo vutshunguri lebyi a byi fambaka ku lwa ka yena lwela rihanyo ra yena mm. masiku lawa swi tikaka ngopfu ya mm. so interview ya wa ku va na yona interview yeleyo a karhi a hlamusela sweswo hi leswi n'wi trendisaka oh, yeah. ya kambe na leswi a nga swi vula sigorosi hi swona swa ku va ri eh, karavo na tawu mm. va ta vhaka eka generations the legacy ka n'hweti leyi yaka ka yona ya april so ya naswo swi endla leswaku mvundhivundla a trenda ya hi swi hi hetini ne Hi hetini brother. a hi siya nchumu Hayi. eye Oh man. Papa. Xile nguweni. Di rocker. U kuma Papa Penny risimu leriwani stage yini twi hi band twi. Ah. Ah, yi pa yi nyunyetela swin'wana nje. Ho dzika ho dzika mina. Ho dzika ho dzika Penny. Eh, Ah. eh.
hayi bibekho ayibhulana matilda isonto awutayiraza bra Eh. hayi Yeah. no bona a xiteji ya xi kota papa ben stage bra. swinene swinene yena hambi xiteji xi ri xikulu yena xi va xitsongo wa tiva Eh. ah yimanyana mani ene ya swi tiva na yona ya swi ko- sweswo ya swi tiva ne Eh, ha papa phene a ku na leswi va nga swi tiveki hi vona vini eh ha ndi va yingiserile me loko va bula na matilda hi Tano, sonto tano. ha ndi swi twa swa ku i ndlozi loko ku ri na munhu loyi a kotaka ku a ti tivaka e tlhela nga chavi ku vula ku ndi kahle njhani mina ah. i papa pheni oh, hayi vona hayi nda ku twa bra mina nda ku twa bra mina ri kahle risimu leriwani swinene nge hi twa ku na kusuka misafela famba na a ri na wona nsuku Eh, Ane? nsu- yo- nsuku wa Eh, eh, eka lembe eka lembe s- oh ya ya lerintshwa.
nsuku wa hi ngo u si Ya, famba na wona. eh ya swi lava hi swi lava hi wu Yeah. loko u nga ri kona swi lava hi wu lwe Ehe. mi vhota na le ka twitter poll n'wina Yeah. vangiseri va hina leyi hilelanaka na yona vhiki leri Oh, eka yeah. nongonoko wa phaphama la twitter poll a hi tweni leswaku namuntlha hi famba na vamani phaphama ku phaphana vo tala ngopfu ndhawu leyi va va nga va ri pharavura

hi suka ka mashisimale hi ya dorobeni ra le phalavona a kwini ka mashisimale village e hi ya hi ya dorobeni yisa vanhu va ku ya ntirhweni doroba kwini kambe ra ka phalavorwa oh, e.
hi mukhuva leyi ka ri na valele va layisini vanhu va mina ya ka ri teka van'wanyani loko yi tala ya jika ya phalavona va vona mi nge he va hlamula tindhawu ta kahle Yeah, letiya.
swinene ngopfu mi nge he va hlamula va tiva na he buti cedric va kona kwalani hi nga va hlamula va kona va- va kona vakhandziyi va mina ee Ni- eh allright mi nge he va hlamula va nyiketeni foni a yi fambi lisiti okay Eh, na nyika wa masungulo eyi na
Xeweta, xeweta. ahe mama Action! mi njhani i pfukile we minjhani i pfukile i dj brian na khonaiza ma tiva ma i dj brian n'we n'we n'we mani na docas matala docas a rungulani mani Eh mam doc. Phela phela bro ina leswa swa ku a hi ya munhu ne. Eh vulavula xipedi xizulu hinkwaswo. Eh mi ri ku ndleka yini mam docas ha vulavulani sipedi kumbe switokwana swipulani kumbe vulavula xiyini n'wini eh vulavuleni yi ya riqingho lerani ri katinga Eh. matandza yo wa tiva eh mina mi te mi le kwini kasi ka maxiximale eh mara mativa yi khomi network ya kona ya ala mativa mara na mara manitwa ne na hi mi twi mativa na a yi fambi nyana kumbe yi ta khoma mativa taxi ya kona
Ah, kasi lexi mativa. xiyenge na xona hi lelana na xona vhiki leri wena muyingiseri Teka wena. hi nge swi koti helesi Papa. oyem ya hayi kasi a ni ri we wa ku ni njhani? rhume- wa ku ni rhumela eh, swilo a no ku tivisa leswi a swi nga lavi a swa le moyeni Yeah. swa le moyeni hi ku loko hi vuya mhana endla va vuya ka ntlhari ya siku Eh, ya vana endla va tlhontlhiwa ka siku ra va namuntlha tlhontlhiwa ya A na fanele kona va ku va tshika, va tlhontlhiwa. Hayi, tidyondzela. va tlhontlhiwa mhana endla namuntlha va tlhontlhiwa hi mananga na xivindzi Eh, phela mhana endla va kume- a va kume total ne ka ntlhari ya siku ra va kume namuntlha four va tsandze yin'we ntsena four out of five Mm, hleka tatari ya okay Ya.
va tho- va tlhontlhiwa hi mhani johana kokwana Eh. wa phaphama ya ne eh kusika ka bungeni Mm, yeah okay ya Eh, so bana, eh. eh, ti- ti- ti ta vuya kokwana wa phaphama na mina endla eka ntlhari ya siku loko hi vuya Ihada. ya kasi ke tsundzuka leswaku loko ku ri ravumbirhi nakambe Ya. hi va hi bula na vaendzi kusuka eka gianland of blood mahloriwa hi vhakela namuntlha sesikurile manjeni ne bonuele eh, and ri na xona eh, eh, mgqibelanyana lowuya u nga hundza xi nga xo ha papama Ah, ni pfuka hi yona. Ngopfu xi rhandza ngopfu.
Ya xi rhandza ngopfu swinene na Steve, ale khale. Ina. All right, wena mixer. Hoy hala ka Twitter uya uya voter. Hi karhi hi lelana na Twitter wa tiva mara Twitter poll, Twitter poll. ya eka vhiki leri laka at phaphama mlfm hashtag phaphama na munghana oh man sign free leyiwani u ri ntombi ya ku xonga xo u ta famba na amos ndzaka swona vhela ku mama va yise mahungwini a va ra nhungu afrika dzonga avuxele
okay iyo Eh. eh xi pfa xi xi ku buka Ah. Eh, uku- Alo- ukukhanikani. u pfa u tshi hlokoloza nawe kwala u tshi hlokoloza xiyana. unganembeli yi unganembeli yi na swa ku swi kwini sweswo a Ta ni swi hembela tivi vanhu u nga hembeli wena ha na swa ku swi kwini a ni swi tiva hi mpfhuka ni nghena laha a ni si khomana na swilo sweswo ni ta ku ndi lava yini okay Yo, bra mina yi ta- va ri hi ti-one ta april april's fool e-e o ene leyi a yi april fools joke wa tiva What's va ri that? ti 1 ta april Eh. nhlayo ya vanhu a india Ah, yi languteriwe ku se yi va yi hundza nhlayo ya vanhu Billion. va le china vangani manje Yeah. mabiliyoni ku fikela sweswi china a yi ri yo yi nga na vanhu va ku tala Yeah. swinene Ah. kambe hi ti 1 ta april va united nations va vhumba swa ku india Ah. yi ta veleka yi ndlula hi ti 1 ta China.
april emgqibela
hayi swa ku va ta velekiwa emgqibela oh. emgqibela yi ta va se yi hundza china hi nhlayo ya vanhu china a ni ri a va ri na leswa swa ku va ku kumiwa n'wana wun'we va cinca va vona ku hmm. vanhu a va ha kumeki se ku yo sa va khegula ntsena tikweni se va eh. ku va ku a hi kumani vambirhi um vanhu va ku se hi tolovelini ku kuma wun'we um va cinca va ku kumani vanharhu mani va nga pfumeli va ri vanhu swa- vana va durha phela i 1.4 1.4 billion na china yeah yo yeah Se yeah. va so va ri India- india yi languteriwa ku yi ta fika 1.4 billion hi mugqivela wa ti-one ta ya na yona va vula sweswo vhele mm. yeah yeah Yeah. eh, a yi ri eka 1.3 billion yona na swin'wana ya yeah. so hi swin'wana leswi swi vumbiwaka sweswo a hi ta vona hi to tiwani u tshambona na me ni hlamurisa hi ku ku vekiwa na si nga loko a vo april leyi eh, va ri mugqivela wa tiwani ta april nhlayo ya vanhu a india yi languteriwe ku yi ta hundza nhlayo ya vanhu echina he mi ta ka mi byelaka ene mo hi hlangana na mana endla mana endla swin'wana va swi langutelaka vhele madyambi va swi kota namuntlha mhaka ku cinca ka minongonoko ya hina hikwalaho ka leswi hi nga ta va ku tisa ntlangu wa bafana bafana na liberia hi yo mhaka vhele nononoko wa tiko wa xitiri ta va wu ta hi nkarhi lowu nga tolovelangiki kwalo maka wa ri layini ya ntlhanu wu ta hela kotara ra ku nga si bawa ri layini ya ntsevu hi ndlela leyi ka siku ra namuntlha se hi langutela sweswo ku cinca kwalaho ka mhaka ta ku tisela ntlangu wo walowo wa bafana bafana na liberia ku tlangela ku fikelela mhaka ya mphikizano wa afcon mana endla a hi dije brand a namuntlha mile kwikas
va kwala ndlwini namuntlha va le ndlwini michako rhazela valungu va hatlelevana eh, endla you making noise
kasi waye u ehleketa swa ku mana endla i tirha ka vo trevor manuel ah, eh, ah, oh, lava tshamaka lava nga ni byako va tshama kona hi le kwini kambe la kusuhani le alinden ne a ri ndzeni tirha kona namuntlha mara ni hala parkes a ni tshama oh parkes a ndhawu hi laha ni nga kulela kona kona ize yo mhaka ni ku tiva ndhawu liya mm, linden loko u tlula patu ri va halani va hala park view musanera eh. hi swo sweswo ya mm. Mm. okay mitla pati leriya mhana a endla miphikizana na kokwani johana va kumeka kokwani johana i mhana nga ri kwana kokwani johana ne

ma swi tiva swa ku loko munhu a a ri a ri nyeleti eka swo karhi ka swa mitlangu u va na valandzeri na n'we hi nga ku se mi sungule ku va na valandzeri mana Ah, va Enda. vuyile mbilu ya mina mana ende ande ku na- vo tshwa ntsena namuntlha nga va ku na malamula yi chumu xembo u ti chuwela hayi ni mi ta va kahle wa tiva na mi tshembisa ande bije private ni kume four a ni kume five va nga ni a va kume Five. five a va kume five mana endla yo mara ku na yin'wana yi nga mi tsandza mi nga te swa bolo a mi ni swi sandzanga hi tivi nchumu Mami, hi ve hi yi va khandziyela vutisa ka DJ five Brian. ya hi ve hi va Oh. vutisa five um tintswalo n'wambatini mathevula leswi mi nga swi vula ni ta n'wi byela xihleko xa brian xa hanyisa hehe e hi loko mi khome yini allright mana endla va famba va ri one kumbe ma ha va lava kokwana johani va kume kokwana johana va ta yi ba hinkwayo va ta yi ba se swi ni va hinkwayo.
leswaku baloyi wa xi mi nyika tinomboro tin'wana ta kokwana johani la ka twitter Eh, vulavula ku ndzameni eh, leti ta ka swiluva loko leti. sense wa mina ma swi tiva mani manjwana Eh, i manjhana na vona mara va tiveki vito ra swisolo le ka mhingele no fani va rungula hi swi nga ndlani ku ri fela Eh, swi va nga- mi kuruferisa hi vona mi nga chuhi ku kurufela i- i- i- i- i xiphemu xa ntlangu Yeah. wa tiva mhana Hayi, endla- chuhangi vele sesi Coach. swa- swa Hayi, endleka mi chuhangi. kuma swa ku yin'we mi nga ta pfala xiyenge lexa ntlhari ya siku wa tiva Mm. a vhe loko ta la moyeni laha i fa- i fane i ti ri kahle a wu xumi kambe n'wina vayingiseri va hina mi nga chavi nchumu tlhari ya siku ha ri na yona na le ka vhiki leri taka na vhiki leriya na vhiki leriya na n'hweti liya ya so mana endla va right hi soul crush i can ya hi lavona kokwani kokwani John a va nga balekanga ya i ku mhaka network kokwani John mi amukela a hi ku mi chava mana endla hayi mana endla va ni chuhisa a ku va network mm, okay okay so so so Eh, i- i- i vakhegula vakhegula ta mu
kasi va ku kokwani va va tivula mhanjwana mos- va va ku kokwani Eh, Eh. mi- kokwana wa phaphama oh okay Eh, eh. okay a na tlanga swa ku vakhegula vakhegula mara lexi humelelaka i mhaka ya ku musi ma swi tiva vafi wethu hi vambirhi ka n'wina ku eh munhu fana a vula vito ku va hlamula xivutiso nkarhi wun'wanyana u hluriwa u hluriwa nkarhi wun'wana u hluriwa u ri karhi u yi tiva nhlamulo ku ri mhaka ya ku u hlwele ku vula vito so mara mi yimela hi vutisa xivutiso xi fika emakumu a swi tiki swivutiso leswi namuntlha hi nga khoma swona eh. hi nga ya emahlweni ni kombela ku tshama michinini namuntlha ku va vakhegula vakhegula lava vanharhu va va phikizana ku va okay miyela brian miyela brian hi tshiki suka Eh, nyiza brian ninyizeli okay um- u nyiza tani ze yi heta ne okay Uh, hi hi nga sungula va va fowethu ntlhari ya siku eka phaphama
okay ni la ku swi landza le ku nga ri la ni nga bula na soul crusha tolo swi nga ni endlisa swihoxo va ka ni vutsanga leswi nga le ka tloloko ndi ya ka tloloko sweswi okay taza u yi vuyisa ku na tournament ya bolo ya vakhegula vakhegula a nkowa nkowa yi hela rini
kambe i hundzazana u vuya Eh, mi- mi ta vula mavito mi ta ku miyela. yini mavito ha hi ta va tiva Oh, Hi ta endla va mhana tiva. endla mhana ha hi va ta va mhana mani tiva mani ha hi ta va tiva hi ta va Oh. tiva ngawari Okay. right So i tiko vakhegula, rini vakhegula. leri nga mahungwini hi ku pasisa ku yirisiwa ka ku va vanhu va rhandzana va ri va ri mbewu rin'we manjwani manjwani
hi le ghana
lowu i nkomiso sabc swi komisa yini mani johana ene mani johana south african broadcasting
mana enda south africa broadcast commission
okay hi nyikeni vito ra khotso leri eh thabo besta luya va nge i mafavuka eh ku a nga baleka eka rona vito ra khotso manjani manjani hayi ta kurisela ngopfu khosi mambuti
a mo kurufela ntsena mi kuma noto sweswi xivutiso xa ku hetelela um i xivuriso leswiwani loko va ku mhunti yi fele tinyaweni swi vula yini mana endla mana endla swa ku kumbe ku ri n'wanuna kumeke mutini wa munhu un'wana mhani a endla ku a swi vurisiwa swi na wanuna wa ku jola swi vurisiwa swi na mujolo mhani a endla a swi vurisiwa swi na mujolo mhani a xaku rhasa hate

hleka yini we a nga hembi n'wambatini u hleka u hleka swi ze swi tsakisa okay mani ni mi nyika tinhlamulo um vakhegula vakhegula va mina okay xivutiso xo sungula tournament liya yi nga kona ya vakhegula vakhegula enkowankowa yi hela mundzuku hi ravunharhu ti-29 ta march

ya yi he-e ya yi a va vulavuli hi byona la Eh, va ri ku okay. yini ka yini i munhu a nga ndla yini Hi lo- i munhu loyi a nga phasiwa eka nandzu lowu a nga tolovela ku wu endla ku nga va ku ri ku va u tolovele ku va u yiva Eh. mara a- munhu a hi wanuna wa vona a nga kumiwa mutini i vula ku na mina loko ndo kumiwa ka brian Eh, wa- e hi mhani ri khotso U ni ta va- mhuti leyi nga fela tinyaweni a ku na wanuna laya Ma swi Oe, boy, twisisa?
mhaka ya n'wanuna va onhe hi E-e, wanuna. mhaka ya wanuna Va onhe hikuva nuna Swin'wana- wa- e-e swin'wana eh, a ku fanelanga wa vo swi yisa mutini wa vanhu okay swa ku hetelela khotso leriya emangawungu Eh, ya hi sala na ma- na mhana

okay mara loko a mi yo kota kumbe sabc ma va neku hikwalaho ka sabc mena dj brian mm. mara mi yini sabc xana vanjhani vanjhani rungulani ka eh. xi ni kombela ku rungula n'wana nga sigorosi na na swiluva na vafana va mina va kona dj brian mi rungula hambi mi ri moyini wena mu rhandza vafana ntsena oh xiluva ka okay na wewe ku katsini bra mina okay ma ma ma njhani ha khensa swa ku ma hi seketela ne khensile ku va mi vhakeli ka ntlhari ya siku ku tata tlhantlhamana ehenhla ni mi rhandza ni mi rhandza swi nga pimiwi
wena okay eh mana endla vafambeni na mulungu ne Mam, ya va fambile va fambile. Mm. Okay.
Ya. Wangu xitalo ya hora nkaye.
hlayiseka emagondzweni mixo lowu na dj soul crasha emagondzweni mixo loko ri xiviko xo hetelela ka siku ra namuntlha eka nongonoko wa phaphama movha yi yimile n3 northbound emahlweni ka lingstreet road ntilango ka va yi tekile kokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano bedford view kwimimovha le n3 southbound ekusuhi ne le van brandwood ntlimba ni lowukulu kasi loko mi ri matlhelo ya le n12 eastbound emahlweni ka cliff prefer drive tilawa xinene u kavintekile hikokwalaho ka movha lowu nga yima loko mi ri waterfall city kona ku nonoka hikokwalaho ka ntlimbano le n1 south ku ya le anende road ku fika le abatley interchange kasi loko ma ha ri joni ku na ku nonoka loko mi ri le hudson hikokwalaho ka nghozi leyi nga humelele m1 south loko mi nge se fika le kilani burns kasi hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kusuka le acole drive edinville ka ha ri na ku nonoka le r24 westbound hikokwalaho ka nghozi leyi nga humelela kambe eh, ku basisiwa ku basisiwini kambe ka ha ri na ku nonoka hikokwalaho ka ntlimbano lowu nga kona kasi loko hi ya etshwane eh, hi kuma ku ri ku na ku nonoka loko mi ri ematlhelo ya le pretoria north hikokwalaho ka eh, ka, ka ku tala ka timovha le eski ya mphahlele drive south ku ya le a warm street kasi loko mi ri etindhawini to hlaya a ku le ku tirhekeni hikokwalaho ka ti-traffic lights leti nga tirheki ku katsa na le eski ya mphahlele drive le a cbd kasi na le eh, mawapani highway nakona ku na ku nonoka ku na ntlimbano loko mi ri na swin'wana eka nongonoko wa khoma ndlela ecolani wa le khen facebook twitter na instagram hi ku hashtag pm traffic hi mina kumbe swi komba onge holobye lava gezi va le ku tirheni ne na mi ni swi vonisa swona tolo Yeah. dyambu hinkwaro a ri ni fambelana Ne? Yeah, no, o u so- vula ku wena a ri ku fambelanga gezi se u vona U vona- holobye va ku No, tirhela fambe na- na vusiku, Mehe ni ri vula fambile ku ri- kambirhi mara ni vona ku ri na swin'wana swi nga Ku na loko- va busy swinene na ku vhakela switichi swa gezi laha Yeah. tikweni um ni vone va vulavula na hi na switichi swa le milupi, lipompo ya ku ri milupi va lava ku yi lunghisa va lava ku yi languta laha na lahani ya swi tikomba swi ri swi ri ku fambe- swi- Eh, va tikomba va ri busy and va busy ne le ka social media va hi komba migingiriko leyi va Yeah. endlaka bra mina Yeah. ni tshemba swa swi tisa Yeah. ku tshemba ka vanhu vo tala ku ri Yeah. swi nga va na xin'wana lexi nga humelelaka Eh, vhele ma swi vona hi vanhu lava va holobyi wa gezi Yeah. ndhawu vafana vafana Eh, kasi loko se u joyina masosayiti Mama u ni rhandze lave mara khona Eh. Eh, n- i-

i risimu ra general mosca ra ma society hi ku nyiketiwa ta timbirhi ti endlela leya afrika-dzonga 18 minutes to 9 o'clock okay mm. um hayi swi radio a swi ka ku swa tinchumu hi kona hi to haxi um eh, coach wa bafana bafana u ri va ta hlula ntlangu wa siku ra namuntlha ene eh, loko a swi langutile swi kutaniya swi kutaniya a ndi ri a te a ndi tingheni ta ku why va nga tlanganga kahle namuntlha i ri va ta hlula mm. ntlangu wa siku ra namuntlha ene kahle kahle voho va ta fikelela loko a swi ye mi votile loko va ta fikelela eh, eh, ku ya ka twitter poll hi se hi koka rinoko va votile vangiseri va hina va lelana na twitter poll wa tivamalakhensa swinene ni ka ha sele timinete ta khume eh ku va yi pfala twitter poll yeleyo eh hi ngo tsaka ngopfu loko mo tingetela ti-vote hungu rin'wana leri nga kona va ri driver wa rihana va n'wi yivele movha ehandle ka kaya ra rihana a wu siye

se u u tshika u kha u pfuma loko a huma kuma u fambini va ri leswi swi ta masikunyana endzhaku ka loko ku ku ye ba un'wanyani va ra i khomiwini bava un'wana le kaya ka riyana Eh. va ri bava loyi i fike a ku a ni- a ni- a ni yimelanga nchumu Eh, ma Eh, yimela loko mi ni vukheta. vona ni te tani mina ndi tele ku ta proposa riyana ndi ta n'wi cata kasi riyana va swi komba yini phela va ri ku na wan'wana wanuna na yena a nga tshama a tumbela 12 wa tiawara ndzeni ka yindlu ya swona e 12 wa tiawara a kuma a kuma hi mutirhi eh. ndzaka 12 wa tiawara ri ndzeni ka yindlu hmm. a ku mina ni tele ku tata eh, ku ta endla swa vutswatsi na riana mara a ndi nga a ndi nga n'wi fosteli ndzi ta vulavula naye kahle loyi wa sweswo a nga zanga a fika kwalani i yo ni tele ku tata kombela ku cata riyana Eh. se va n'wi khoma mara Oh. so lo- se ndzhaku ka nkarhi va ku mara kanekale a ku na nawu lowu hi hi nga ta ku i tshove Eh, wona a ni vula Eh, so se va n'wi tshunxa mara ya yi mara loyi wa ku u kombela yinana va n'wi khomile e loyi va n'wi khomini va tlhela va n'wi yisa xibedhlele xa vanhu va miehleketo va right ne
a na ha wu tiyi mbuyelo wa kona mara va tela hayi va tela ku tshunguriwa ha bra mina a wu right u ya tshama ka ka vanhu alright xileku wene alright mr bao leyiwani vhele u ri mbilu ya mina yi happy wa tiva simrutsa saka swinene
n'wana wa mina khensa ku vona kule u fika lawa tivana swi ta hela swa ha nandzika hi vula ku mahlori ma swi tiva na n'wina ma swi vona ah. kwalaya ka giyani lendzae e swa ku le ka giyani xa dzaha mara nuwela nga dzahi ku dzaha mahlori so yeah. Ai, yeah. Se swi- swi u hanya swi basile. ximunhuhatwa okay eh.
okay Yeah. yeah so braya mina se yo famba sweswi Wa ha fambi, mhani. braya mina. yeah eh peter paul yo saseka swinene leyi n'wina vayingiseri va hina mi lelanaka na yona hi ku hi hi- hi ku yi vhotela swinene eka vhiki leriwani mi hi tsakisa hashtag phaphama na munghana Oh, yeah. mi ri karhi mi hashtag tano namuntlha mi vote hi ndlela leyi laha a hi vutisaku o se richard va hlohlotele tutor paul lina le ka siku ra namuntlha oh, yeah. leyi a hi famba hi yona a khensa swinene hi na n'we tisani mm. eh, tisani wa tiva tisani mipale castle kambe mike mike wale castle na yena vhele u tsakisa mhaka swa ku ri hambi xiyenge xi fika makumu hi ndlela wani vhiki leriwani i mm. tsakisa ku ri u hoxe xandla ka yin'wana masiku wa swa ku ri hi fambile hi tita bolo yo suka eka yena oh, hambileswi a ku ve na typo kusuka ka soul crush ene yi suka ka yehe a yi suki la ka ka original yi humaka ni tlhe ni ya languta ni ku yi hume njhani la ka me ni kuma ka eh. ni tsale ku vaxavi va yiva laha a yi te vacaviliya yayiva xilungu xilungu xa vasolko xa murhandza xilungu wa ta Ina. hi tifoni ta n'wana ti xi koti Ina, Xitsonga. Cavellini, va Cave- Ni va Cavellini ya yeva iwe hinkwako ku va varindzi va va koho emavhengeleni mara mavhengele ya vana varindzi a ku ri chita poli ya hina Yeah. hina varindzi a hi va tiva hi nkarhi wa covid a va hi mpompola mahiselo eh sweswi loko ah. xinje ni hisa njhani dokodela
Mm. kuma xa buti xi nga hleki hiko hiko a xi koti ku ku hlamula eh, nkarhi wa xi ku eh.
hleketi ma xenze ka mask a wu xi voni no kambe eh, a hi nga vonani minomo mm. okay yo ka hi nga tshembani hi swona leswi endlaka swa ku va na varindzi a hi tshembani wa tiva mm. eh 45 percent va vote kwalaya u vote ku ibrahim 45 percent kwalaya vele na me ni vote kona uh-huh. ya yeah. rodney mabasa xi ri xi rhumele four wa ti-twitter poll ku sukela loko swiyenge leswi ve kona wow ha khensa swinene rodney 27 percent ko va ku tumbuluxa mintirho a va nga ri na nkoka ha vatirhindzi va laveka hi wehe mm. vanhu va yiva ha va khaveli ya yava yona na vatirhi va yiva

swa ri sima swi kona swi halasa wo ka u nga ri na vuxokoxoko swi halasa eh mara swi halasa sala mani leswi ni nga ni nga na ntiyiso wa swona oh yeah eh ni swi namuntlha namuntlha swi ta swi huma esasela mani eh okay ta hi byela ku na swi na yini ko famba ka siku va mara hina hi tsakini wa tiva na mbilu leyo tsoka
146 wow wa ti vote hi tshikeni hi ti tlatlalata wa tiva okay zota vumbulukela hina wa tiva peace love and happiness